Miatɔ mele bɔbɔe ɖe alo miatɔ me kava do ɖe teƒe ɖe fifi la alo meva do ɖe Adringano School Junction. Miame ke nɔ mi le ge ya mi le East Legon kple ege ƒe gologome pɛtɛ mianya miase Adringano School Junction kpɔ. Ya meva Adringano School Junction ɖe meva eh, Hampton Plaza. Hampton Plaza ke Future Space tɔ ƒe company ya meva. Future Space tɔ ƒe company ke enu yi ke wonya dzrana koe nye nu ka exɔmenuwo. Exɔmenukuwo tae wotsɔ ŋkɔ nɛ be Good Night. Good Night ke lɔ wotsɔ ŋkɔ nɛ si gbe nyi exɔmenuwo aba ke woaha sɔgbe ji kɔ ame ƒe xɔme na nya kpɔ amlɔ aba bɔbɔe ji, amlɔ suɖui bɔbɔe ji, abubu na ɖe sofa bɔbɔe ji eya Future Space Company tɔ le dzadzra. Tame va wo gbɔ le Adringanor School Junction be makpɔ ɖa be ɖe nuka kple nukawoe le wo gbɔ le xɔme hã. Obo have compressor, mattress, mattress ɖe le tse ko ne wonya eko nyakɔ ɖo aƒeme ne wonya ŋuŋui ko ye wɔ vum. Ta mina míge ɖe kpɔ me míkpɔ be ɖe nyateƒee nu ka kple nu kawo hã ʋle eh, eh, eh, Future Space Center hã. Mikplɔm ɖo, miva mía dzi míge ɖe xɔ me míkpɔ ɖa be ɖe nu ka kple nu kawoe le wo si hã. Good. Fi womedowo na ɣli o le wo me tsina be mele Future Space Center. Ne mikpɔ gliawo ɖa miakpɔ nu ka? Future Space Center. Ya woƒe locationaa, wole Adringanɔ School Junction.

Imi kpɔ nu ka kple nu ka dzadzra le xɔ me hã. Yee! Don't call me, don't call me, don't call me, don't call me. Welcome to Future Space Center. Sɛnwó ɖa ɖi. Míatɔ mi na mi ge ɖe me bɔ kɔkɔ. Ami kpɔ nu ka kple nu ka le fi mi. Yes. Míatɔ exɔ me fa la. Míatɔ mi kpɔ xɔ me ɖa. Míatɔ mi kpɔ xɔ me ɖa. Kai!

Aƒo asi ko axɔtɔ. Enumake wòsẽ eme ɖaɖɛ gold. Ne wòzu be míva fii pɛtɛa, menye yawo ɖeɖe kura le agba wɔla agba kple nukowo tɔ be dziɖudzra le fii le asi bɔbɔe dzi fiofiofiofio. Ta ne wòzu be ɖewomayi wònye ame ɖe yi xe wòmenya fika wòava kpɔ woƒe nukowo pɛtɛ le o kɔa, ge ɖe nuka Good Night alo Future Space Center wole nuke pɛtɛ dzram. Mía ŋutɔ mikpɔ xɔme ɖa. Mikpɔ xɔme ɖa. Hm, mía ŋutɔ mikpɔ aba ke ɖa.

Nyantɔ mi le kpɔ ɖa ɖe. You love it. They play. What is this? Eh, nyantɔ. Nyantɔ. Nyantɔ. Nyantɔ mi kpɔ abake ɖa. Mi kpɔ abake ɖa. See, my brother, see how Bale bouncing there. See how Bale bouncing. All the song magic hala back. You know. Onya me ke me ka be edu veke. Hello. Abi du bi du ve. Yes, they say do very so. Nyantɔ mi kpɔ ko le ɖa.

future space center ye wobe mi ge ɖe yewo dzi ɛɛ ye wo ne ge ɖe wo dzi agbɔ be ka kɔ yɔ ŋkɔ ɖe nu ka be good night good night egɔme nye nu ka exɔmenu ɖe sia ɖe exɔmenu ɖe sia ɖe anye compress sofa loo aba loo curtains loo suɖui loo nu ka ɖe sia ɖe ɖe sia ɖe kɔa wole wo gbɔ le fi kɔ woƒe namba le screen dzi ne nya book o kɔ woƒe namba na yɔ Ne wonya ame ɖe ke wogbɔna tsi yawo nyagbu kpɔa, Google map ƒe nu yɛ mi le sukuu ne dzi lɔ bɔɛ ɖe. Ebe, you say it be what? Mention again. Ta ne wonya nya ame ɖe ke nya gbɔna ɖe fi, enya be akɔ Uber kpɔa, Future Space Limited de ɖe Google le dzi. Akɔ kɔ va fi le santain. Ne wotsi na va xɔ ƒe, ne you say wena ɖe, ena wɛ, kpele be.